my country people una welcome back to my channel today Mercy Eke a particular blogger don come out to come call her out over 80 million naira wey be say they say she thief from one sugar daddy like that and the sugar daddy don sue her and also sheikh olu ifan don come out to come call am out ova di merch wey e sell give dem wey be say e collect money e no send am. So a particular popular blogger wey dem dey call Cutie Jules come out today to come call out Mercy Eke ova alleged eighty million naira scam. So according to di blogger, di blogger dey claim to say Mercy Eke thief from one of her sugar daddy. E no really give us how she take do di stealing but according to her, e dey claim say she actually kolobi di man money. We all know Mercy Eke na person wey be say she come out from di Big Brother house, a lot of controversies really dey surrounding dem dey surround the girl even though say she she no be person wey be say dey controversial but she i no know why controversy dey always locate the girl today if dem no dey call her out say she dey with one sugar daddy tomorrow dem dey call her out for scam person first come out come write say i hear say una favourite bbn former housemate go thief person eighty million naira these our girls ehn dem no dey fear oo You wire atm out from your sugar daddy account just like dat? I hear say di man don petition her to IGP so on Wednesday una favour right go go ask mercy in di hands of IGP and so dis year na di um letter of invitation see her name Mercy Ekede look at di date fifth July twenty twenty four. dey say letter of invitation conspiracy obtaining money by false pretence stealing cyber scushing and defamation of character i no go lie this particular news dey strange to me because to koloby person eighty million just like that from the person account e go need to take very strict precautions for the thing to fit happen abi na blackmail na im she blackmail the man because for for her to wire eighty million like that the, they go must know say na you wire am now so if it be say na blackmail na the man they talk about or maybe she snap screenshot the man atm card front and back who knows the news will never feel confirm am because now allegedly we never really they sure even though say we don't see documents you know say everything this na social media anything can be forged So as the news come out, fans don't come out to come laugh her. Some people don't come out come laugh mercenaries. They don't come out come drag Mercy Eke. Most of them don't they ask questions say how this girl take dey um, sustain her lavish lifestyle where we say she dey live. A girl where we say not get anything before she enter Big Brother Nigeria uh, pepper them season. All of a sudden she will come out as winner. She just dey flaunt different Range Rover, they flaunt different expensive things. truth be say um mercy eke don i think mercy eke don dey do business even before she enter big brother house i no really dey sure about that but it's like she don get something doing before she enter inside big brother house or maybe probably immediately she come out from pepper dem she open her business all of us know just say business no be something wey be say once you open am e go just blow

um we dey sabi twist things but make we just dey watch to see how Wednesday say na Wednesday na im dem dey invite her abi na whatever wey wan happen na so make Wednesday come we go hear the full gist. Another person come come come say Mercy love for money and the fast life will finish her come put laughing emoji. Next one say if you dey ask wetin she dey do to fund her lavish lifestyle her gullible minus go wan chop Euro. The last person say Lambo don fall her fans hand now Tasha will set ring light and say rubbish. na fans go add teef join di olosho wey dem dey call mercy eke now becos um e go is going to be is going to be blurry very soon i just dey hope say dis news na fake i hope say no be real becos if mercy eke actually do dat type of tin den i dey disappointed in her na dat tin wey be say we dey tok no dey allow um eh, wetin dey call am peer pressure dey pressure anybody some people dey go see their mate dey go say my mate don marry me i don reach thirty something forty something i never marry this one go say my mate dey do better than me for business wey be say i dey do like this life dey too short for us to dey worry about things wey be say we no get control over more wey be say you get keep it going no look anybody no compare yourself do not envy anyone of us go dey alright las las. To Anto Shek Solu Mara To Anto Shek's matter with his fans, a particular ex-fan of Shek's come out to come call am out over alleged scamming wey be say the guy do. According to her, she say she buy merch from Shek's. She no actually call the guy name o, she just dey talk her own. Na Shek na come guilty conscience come come out to come insert himself inside the matter. The girl dey claim talk say she buy merch from a particular housemate and the person collect money finish, e no deliver the thing. So as she make that statement, Shez come come under that tweet, come tell her say if you want to talk to me directly, talk to me. None of us know say na Shez she talk about before, but Shez carry two left leg come out to come tell the general public say na him na she dey refer to. The particular person come out, she say to the new housemaid please when you come out and you're unable to deliver merch you're selling please don't sell it it's very embarrassing when you take advantage of stan ship nai she ex con come out con respond con say if you want to at me come direct sis don't claim to be a real supporter when you are not o once once a problem occurs or if someone goes wrong you will bring it to the TL it's very fake and immature tell me how sheks how dis girl take mention sheks wey be say him come out now to come tell everybody as he do this thing finish like his senses come reboot he come delete the tweet but before he delete am as we all know bloggers don collect the thing already another of sheks fan come talk say make he come out to come support the guy this one come come come talk tag that girl wey be say they call her sheks she come say at love oc i hope you are happy now that they are dragging sheks you set him up for real and it makes no sense why you couldn't

fi and and pays fees of few lots as in e this person English sef to deserve this treatment from you ungrateful lot a match of how many years even if the match na twenty years ago and he actually collect money no deliver am that's stealing e no make any sense. Imagine you you you you buy something online now, you come pay you come pay the person for the person to deliver the thing, come they tell you story. You go feel say na scam. You go feel say the person they try to scam you. So I not really see any reason why we say you're a particular fan of yours, go won't patronize you because they love you, and after you collect money finish, put them for pocket, you know go deliver the thing. Me, I not go agree. oh. I go come out, come call you out with my full chest.

only speak to him. Another thing too be say e fit be talk say sheiks no know o, e fit be say e no know because you know talk say when person be oga for a particular business, um, e fit get subordinate wey be say e dey tell say do this thing, do this task and all of that. Maybe the person wey be say dem give the thing no deliver am, maybe him wey be sheiks, he no get the time to follow up because he don believe talk say my team dey capable enough to deliver. Plus ozo people don come and come call out ozo too for this type of thing before wey be say e sell merch e no gree deliver the thing or something so e fit be say most of all this time this housemate they actually busy they give am to certain people so make people handle the thing but those people collect money they no deliver the thing and e fit still be to say they they actually scam the the fan because a lot of them a lot of these big brother naija people they dey do am no be say they will we no wan just dey call their names they dey do am if sheikhs dey really sorry about the situation e better call those people the people wey be say dey collect their money from them and dem no send dem their mech is either you deliver the mech or refund dem their money case closed and apologize too una take care una bye